Sèm en companhiá de Jean-Pierre Oilèra, Alari, cap redactor de la revista Lo Lugar e tanben membre del Partit de la Nacion Occitana. Alavetz, sètz aquí. Vicepresident. Vicepresident. Sètz aquí a l'Estivada. Explica-me tas rason per venir a l'Estivada de Rodés. Be es lo primier còt e o regrèti perque per de rasons familiaras ei pas agut l'escasenç fins ara de venir a Rodés per l'estivada. Una rason naturalament es que lo Partit de la Nacion Occitana ten un estand, mes pas la sola rason, estabé perque l'estivada es venguda un rendez-vous de l'estiu occità, Que cal pas mancar, donc soi content d'estre aicí pel primier còp. E naturalament i a la una autra raison, raison major, la raison major es l'anniversari de la creacion del PNO per Francés Fontan, 50 ans fa. En aqueles cases organizam una taulejada doman E aquelo taulejado serà seguido d'una conferéncia de premsa e d'un debat ambe lo public. Alavetz, en lo lugar es la revista del PNO, es una revista que foncciona mai o mens ambe dificultat perque coma totas las revistas occitana, qué òm pòt trobar dins la revista Lo Lugar? E ben, justament dins lo darrier numerò, d'abòrd cal dire que nos adaptam al sègle 21n. Es a dire que avèm ara duas versions del lugar, avèm la version papier e la version electronica que se pòt trobar sul site del PNO, lo blòg del PNO, e que se pòt telecargar en pdf gratuitament. Donc aquò es una novèltat. format e naturalament i a toujours la version papier. Alara, de que trobarètz dins lo darrier numerò? Es un numerò mièg especial e mièg normal. Vòli dire que es especial dins la mesura que es consagrat a Francés Fontan e lo temps que passèt a Niçon. Donc, I a tot un funt d'entrevistas de monde que de Niça o d'endà com mai que coneguèron Fontan, que lo frequentèron pendent de meses o d'annadas. E i a tanben de fotòs completament ineditas. E naturalament i a tanben lo numèro normal ambe l'actualitat occitana, politica, economica, sociala pas tròp, o regretant pel moment, culturala, e çò que nos diferencia deis autres partits occitans es la dimension etnista, es a dire que. Sèm nacionalista mas internacionalista, donc nos interessam a çò que se passa dins lo monde ambé la gràcia de lectura de la teoria fontaniana, es a dire l'analisa dels conflictes dins l'umanitat que sovent an de basas etnicas.
Dins l'actualitat i a tanben la reforma sarkozista de las institucions localas descentralizadas. E lo PNUD que ne pensa d'aquela reforma?
Pel moment pas gran causa perque cal èstre prudent, cal despassar lo nivèl de las declaracions d'intencion e veire çò que ne sortirà Berthe Diromen, Alors, naturalament, i a de rumors, i a i aurió d'agrupament de regions, i aurió de de causas que a primero visto semblo negros per nosautres, que sèm pas d'acòrdis amb eles, mas nos volèm pas prononciar Abans de saber çò que vertadièrament sortirà coma reforma. Donc es un principi. Es pas una rason perqué intervenem pas publicament, jos la forma d'un comunicat, que avem pas d'idèia sus çò que se passa. Es simplement que pensam que pel moment cal esperar e que quand ne saurem mai, En aqueste moment sortirem un comunicat o farem conéisser nòstre punt de vista. M'imagine que l'afar de Sijan e de Calandret, lo PNU èra aquí per sostenir l'existéncia de Calandret. Recentament, una conselhèra regionala de Bretanha a demandat la creacion d'un servici public de l'ensenhament del breton. Avèm tanben dins l'istòria recenta 25 ans d'escòla aranesa que pròva que l'ensenhament digne de la lenga occitana pòt menar al quadrilingüisme. Donc, una conselhèra regionala UMP de Bretanha que demande un servici public de la lenga bretona, es una causa qu'arriba 25 ans en retard o es una evolucion positiva? A mon abejaire es una evolucion positiva, sabent dempèi longtemps, e aquí n'avèm la pròva, que la trencadura vertadièra es pas entre gaucho e drecho, mas la trencadura vertadièra es entre jacobins e. Anti anti jacobis, quin que siòga lo partit politic.